Pan fwyf yn hen a pharchus, a garian yn fy nghod, a phob beirniadaeth drosodd, a phawb yn canu'n nghlod. Mi brynaf fwthyn unig, heb ddim o flaen ei ddôr ond creigiau Aberdaron a thonnau gwyllt y môr.

Yn archdderwydd, Syr, a hefyd o'dd 'na ddyn mawr y sefydliad. Fysa ti'n meddwl bod tamaid o rebel yn perthyn iddo fe, achos ma' ryw siarad am hynny yn y gerddau Aberdaron. Be' arall fo'n sôn amdano fo ydi'r bwthyn unig 'na uwchben y creigie. A fan'na licen i fod. A dyma ni, Creigie Aberdaron ar yr un llaw ac ar y llall y bwthyn unig lle oedd Cynan eisiau byw pan fydde fe'n hen a pharchus. A lle oedd e hefyd eisiau clywed tonne'r môr Yn dihuno'r hen wrthryfel ynddo. Ym Mhwllheli ganed Albert Evans Jones yn 1895. Ro'dd 'i rieni'n cadw siop, y Liverpool House. Buodd y siop yn siop groser a siop fara ac yn gaffi, a thu ôl i'r siop, lle ro'dd y popty mawr, bydde tad Cynan yn hyfforddi'r plant i adrodd. I Fangor yr a'th Cynan i'r coleg, ac yna ymuno â'r llu ambiwlans yn y Rhyfel Byd Cyntaf. Cyn mynd yn gaplan i'r fyddin, a phrofi'r ymladd yn Macedonia.
A thrarodd o ym Macedonia, rhwng Serbia a Gwlad Groeg, yn sŵn y bwledi, dim ond un peth oedd ar ei feddwl o, gael dod nôl yma, i wlad Llŷn. Ac un o'i hoff lefydd o oedd uwchmynydd. Pen draw'r byd, meddai Cynan, lle oedd o'n gweld fod pob diwrnod yn llonydd fel pnawn dydd Sul. Troi trwy uwch mynydd a'i lonydd bach cul, lle mae amser, bob amser, yn bnawn dydd Sul.
Ar ddechrau oes, pan oedd Cynan'n dechrau dod i'r amlwg fel bardd, mi roedd o yn cael ei gyfri yn yn dipyn o rebal ac yn wrthryfelwr, a deud y gwir, un oedd yn fodlon deud i ddeud mewn termau digon plaen a a diamwys. Ac roedd yr ymdeimlad yna o ffyddlondeb i'r bechgyn oedd wedi bod drwy'r rhyfel, ac falle oedd ddim 'di goroesi'r rhyfel, 'di marw yn y rhyfel, ond rhywbeth cry iawn iawn ynddo. Oedd o'n driw iawn iddyn nhw ac am cael adrodd eu stori nhw mewn ffordd mor real a chywir â phosib.
Trist iawn i mi ydy teithio pentrefi bach Llŷn a gweled yno'r cofebau i'r bywydau ifainc a fwriadwyd yn y Rhyfel Mawr trwy styfnigrwydd gwleidyddion a chamgymeriadau Dau Cadfridogion Twp.
Ac mi grisialodd i gerdd mab y bwthyn, hiraeth sawl cymra a gafodd i dal yn y ffosydd du. Tyred yn ôl i erwau'r wlad, i dorri cwys fel cwys dy dad. Tyrd eto yn ôl i'r seithfed nen. Lle triget unwaith gyda Gwen.
Yn y gerdd hon, mae'n rhoi llais i gydwybod sawl milwr, mae'n siŵr, pan mae'n gofyn y cwestiwn, Fab y bwthyn tlawd, paham y lleddais di dy frawd? ac enw'r gerdd yw 'Mab y Bwthyn', pryddest enillodd goron 1921 iddo fe. Mae'r iaith yn rhyfeddol o syml, meddyliwch chi am y ffordd blaen mae'n disgrifio'r fyddin. Fe wnaethant ti yn beiriant lladd.
1922, ia, mab a bwthyn. Argion na wedi mynd fatha storm trwy Cymru i gyd, oedd. Oedd pawb yn adrodd rhan ohono fo wedi cael o prynu gopis ohono fo. Ma' rhan fwya Cymru yn gwbod yn mynd i adrodd. Wel roedd wedi digwydd o blaen nag oedd? I gwaith yym y Steddfod.
Mae'n siŵr mai un o'r cerddi tynera sy gynno fo am y rhyfel ydi Hwiangerddi. Cân o weddi ydi hi. Yn gofyn am heddwch yng nghanol yr holl ffrwydro. Mae'n darlunio'r peth mor fyw. Mae o'n deud nad oes angen ond un chwa o awel o garn fadryn i ddod i ddistewi holl sŵn y gynnau'n rhuo.
Arglwydd, gad i'm bellach gysgu. Trosir wyf ers oriau du. Y mae f'enaid yn terfysgu a ffrwydradau ar bob tu. O, na ddeuai chwa i'm sio o garnfadryn ddistaw bell. Fel na chlywn y gynnau'n rhuo, Ond gwrando am gân y dyddiau gwell. Hwiangerddi, Tyner, Araf. Hanner lleddf ganeuon hen, megis sibrwd un a garaf, rhwng ochenaid serch a gwên. Cerddi'r haf, ar fyd sandalau'n llithro. Athro dros wir gloddiau llun. Cerddi am flodau'r pren a falai'n distaw ddisgyn un ag un. Cerdd hen afon tal cymerau yn murmur rhwng yr eithin per. Fel pen murmur nos baderau wrth gan hwyllau'r tawel ser. Cerddi'r môr, yn dwfn anadlu ger aber soch wrth droi'n i gwsg. Cerddi am dwg ymhell o'r gadlu. Cerddi'r lotus, cerddi'r mwsg. O, na ddeuai chwa i'm sio. O garnfadryn ddistaw bell, fel na chlywn y gynnau'n rhio, ond gwrando am gân y dyddiau gwell.
Ar ôl y rhyfel, aeth o'n weinidog i Jerusalem, Penmaen Mawr, ac yna, mabwysiadodd o'r enw barddol Cynan.
Dwi'n dyfalu fod Albert Evans Jones wedi dewis a dyfeisio'r enw barddol Cynan iddo fo'i hun, yym, oherwydd y gysylltiad â Gruffydd ap Cynan, brenin Gwynedd a Chymru yn ddiweddarach yn y ddeuddegfad ganrif, ac yn addas iawn mi rodd Gruffydd ap Cynan 'di gosod rheolau newydd i'r beirdd. Mae hynny'n berthnasol yn achos Cynan, wrth gwrs, fel archdderwydd yn cael trefn ac yn moderneiddio holl weithgaredd yr orsedd. Felly'r cysylltiad yna, 'swn i'n tybio, â'r brenin Gruffydd ap Cynan, a dyna lle cafodd Cynan y syniad ar gyfer ei enw barddol.
Mi gath o dipyn o lwyddiant yn yr Eisteddfod. Ennill tair coron ag un gadar. Ennill Coron Bangor 1931 a'r Bryddest ar y teitl Y Dyrfa. Cerdd oddi yn sôn am gêm rygbi rhwng Cymru a Lloegr yn Hwickenham, ac yn hynny o beth oedd o'n torri tir newydd. Cyffro'r cae rygbi yn dod yn rhan o seremoni'r coroni yn y Pafiliwn.
Mae tipyn o stori yn perthyn i'r gadair enillodd e yn Steddfod Pont-y-pŵl 1924. All rhai ddadle i fod e wedi torri rheole, achos i fod e wedi defnyddio mesure oedd yn wahanol i'r arfer. Ond sdim lle i gredu i fod Cynan y math o foi oedd yn mynd i golli cwsg am hynny.
Mewn cerdd lai adnabyddus o'r enw Y Nasaread, mae Cynan yn pwysleisio mai dyn o gig a gwaed oedd yr Iesu, ac un oedd wrthi fodd yn mynd allan i'r awyr agored i bregethu, tra'n bo ni heddiw yn gaeth rhwng pedair wal y capel.
Yr hyn gath yn ystod y rhyfel oedd persbectif ar fywyd. Mi welodd o ddiofddefaint mawr. Mi welodd o dynion yn cael eu malu gan amgylchiadau. A mi ddoth o'r rhyfel yn berson, 'swn i'n feddwl, goddefgar, eangfrydig. Y peth dwytha oedd Cynan oedd sant, doedd o ddim yn biwritan. Oedd e'n andros o sioc ddiwylliannol wedyn, dos bosib, mynd i'r weinidogaeth gyfundrefnol a theimlo bod crefydd yn rhywbeth, ond yn cael ei ddehongli mewn ffordd gul, sych dduwiol, anoddefgar, a mae'n cyfleu y math yna o grefydd mae o'n gwrthryfela'n ei herbyn yn y gerdd hon y Nasaread. Darllenais di t'gymryd yn bwlpud y mynydd neu lan y môr, yr eang, y rhydd, traw ninau doth Heulwen i gapel dan gau pob ffenestr a dôr, y cyfyngu yna, a'r grefydd.
Darllenais amdanat, fy Arglwydd, yn troi i Dwfr Cana yn win. Ond clywaf dy fod di heddiw yn llwyr ymwrthodwr blin.
Darllenais it gymryd yn bilpud y mynydd. neu lan y môr, trown innau o Dheulwen i Gapel, dan gau pob ffenestr a dôr.
Darllenais dy fod yn gyfaill Sacheus a Magdalen. Gwnawn weithiau Sacheus yn flaenor. Arni hi fe boerwn ein sen.
Darllenais dy her i'm ymgolli fy hun er dy deyrnas di. Ymholi mai detholedigion a gedwir fy enaid i.
O Iesu y Nazaread, Pe deuit heddiw i'n byd, dy wrtho da gai ti eto, hebit agor ein llygaid ni gyd.